Ko Uenuku te pou ko ngā whetū tekau mā rua tōna karauna. Ko te rā tōna kākahu, ko te marama kei raro i ōna waewae. Tū mai uenuku te pou. Rāhiritia mai rā te iti, te rahi, ki runga o Tūrangawaewae. Kei ngā upoko ariki o Te Moananui-a-Kiwa, Kautau o Tongatapu, Tūpoutoa, Lukalala, Kōrua ko Sinai Takaala e whakakanohi mai nei i te Kīngi me te Kuini o Tonga, nau mai, haere mai ki tō tātou marae. Haria mai te Ariki Hou o Whītī. I whakanuia tahitia rā e tātou inākuanei, a Tuilau Ratu Tevita Mara, nau mai tātou. Kei te piki tūranga o Te Ariki Tamaroa David Kavananakoa, Uri Kāmehameha o Hawai'i, ka ngaro nei. Te Ariki, Quinton nau mai koutou, nau mai tātou, nau mai rā ki te aloha o te iwi Māori e ngāngā nei, e ngāngā nei, haere mai rā. Koutou aku kaumaiti nui, i te whakanuitanga o te mana motuhake i te maeva nui. Koutou hoki ko te whare ariki o Pōmare. Ka whakanuia rā i a Matariki i tēnei tau. Haere mai, haere mai, haere mai rā. Kei ngā ihi, wehi, mana, tapu o Te Moananui-a-Kiwa, tatū atu rā ki te huhua o tātou, kua whatuatahitia mai nei ki te kahu o Tangaroa. Uhia mai rā tātou, huihuinga ki te mauri o te moana, tae tumu, tae pari, tae nui mai rā ki Tūrangawaewae. Hinana ki uta, he rongorongo. Hinana ki tai, he mihi. Tongariro mana, Taupōnui-ā-Tia Aroha te heuheu tapu kei te Ariki e Tumu ahakoa koe kāore i konei, ko te whare tēnei o Pōtatau e mihi nei ki a koe. Nau mai rā. Ka hua au i te whai titiri e whakatūpuru nei ki runga i te rangi. Kāore ko te unuhanga o te taniwha i tōna rua. Ka ngau e mōka au, ka ngau e Tāmaki, ka rū te whenua, ka mate te marama. Ka taka ngawhetū i te rangi, ka ara a Waikato i te rua, Aue, aue, Taukiri e. E te iwi, kua kotahi tau, ā, āe i tōna tikanga, i te kotahi tau i te hinganga o tētahi e tata ana ki a koe, whakairihia ake ai e koe te parekawakawa, puta ai hoki koe ki te whei ao ki te ao mārama, i tōna tikanga. Ahakoa he whakautu tērā e pīrangi ana ahau ki te pāpāho i tēnei rangi nei kia kore ai koutou e wari, e māharahara mai rānei ki ahau. Kāore ahau i te mōhio āhea rawa rā ahau tae ai ki reira. I tēnei tau, i ōna wā, ko te angaanga tinana noa iho i kite mai ai koutou. Ā-roto, kāore he aha. Te wairua kua oma kē. Kua oma i ōna pono, kua oma i tōna ao hou, kua oma ki te kimi i te poho mahana i mōhio ai ia. ki te ki te poho tonu rā i urupā atu ai ana māharahara tamāhine katoa ki te pō. Te poho rā ia o taku pāpā. Ā, i aua omanga rā, ahakoa pēhea nei te pīrangi, te tohe, te īnoi rānei, kia mutu te heke o roimata, tōna au, he au Waikato. Tōna puna, manawa whenua ake nei, manawa whenua ake nei, manawa whenua ake nei. Tētahi taumata o te mamae ko tērā. Ngā māripi katoa a mate, he hoa tata nōku i tēnei tau nei. Kāore ahau i te kimi i te apo aroha rānei i ēnei kōrero, kāo. Kei te pīrangi noa iho ahau ki te whakaatu he tangata tonu ahau. Pēnei i a koutou, i haria mai ai hoki e au te matenga o taku pāpā ki konei. Pēnei i a koutou, i kawea mai rā hoki e au aku maharatanga ki a ia. E tangi tahi ai ahau me taku iwi, e mamae tahi ai hoki ahau me taku iwi. Nō reira, tēnei tamāhine ngaro nei, āwhinatia mai rā hoki ia i roto i ana taumahatanga, hāpaitia mai rā hoki ia i roto i ana pōuritanga, e eke ai, e kapi ai, e tutuki ai te wāhi ki ngā kawe mate, ā, e tutuki, I tutuki i tērā. Ināianei ko te wāhi ki ngā kawe ora. Kawea nuitia te ora ki ō koutou kāinga maha, e te iwi. Kawea nuitia, kawea roatia, kawea oratia ki raurangi. Āe, kawe ora! Pai ki ahau tērā. Nō tēnei Koroneihana nei kua ako nei ahau, he mate kei roto i te ora. Heoi anō, he ora anō hoki kei roto i te mate. Ā, ki te kotahi te tangi, te mahara, te poroporoaki i ō tātou mate, he tukunga kei roto, he makaretanga taumahatanga hoki kei roto, ā, nā koutou tonu rā i taea ai e au tērā. Nau mai tātou ki te hirahira o tō tātou wiki. He wiki tonu rā tēnei i tino kite ai te kotahitanga. Kīhini mai, iwi mai, rūnanga mai. E, i konei tonu taku kōnui e omaoma ana i te pukamata ki te mātaki i ngā whakaharatau, paraikitihi, kapa haka, ā mea iwi, ā mea kapa. Me te aha, i reira ahau e whakarautaki ana i tētahi huarahi e tū tahi ai ahau me koutou. Te mutunga iho, kotahi tonu te wāhi i haere ai aku whakaaro. Anei rā tā taku pāpā i wawata ai, i tūmanako ai, kia kotahi ai te iwi Māori. Tutuki kau ana tērā i a koutou e te iwi, tutuki kau ana. Ka huri noa ake ki te take tuatahi o aku kōrero, tēnei mea te kotahitanga. Āe, koirā te kupu māhanga ki te ingoa o taku pāpā, Kīngi Tūheitia, Kīngi o te Kotahitanga. Ka pi katoa ana i a koutou, i te iwi Māori tana ōhāki ki runga ki a tātou. Me taku whakapono anō, me ia i konei, kua menemene ia i te rangatira o tā te iwi whakakotahi i a ia, ahakoa ngā pūkerikeri o te wā. Mai o Waitangi, kotahi ana te parea o Tuarā. Wīwake ki Rātana, kotahi ana i raro i a Ihoa o ngā mano. Tapuwae haruru ana ki Pōneke mō te hīkoi, he pīki hīkoi hoki tērā e te iwi. Arā hoki tātou e kotahi ana te tangi, te tangi ki te kāmura o Whānau Ora, ki Atariana. Tatū atu rā hoki ki te kātua o te kōhanga reo, ki te kuia ki a Iritana. Kotahi ana, kotahi ana, kotahi ana te waihoi ki Kotahitanga, ki Mana Motuhake, ki tino rangatiratanga, me mihi tērā ka tika. Tātou te iwi Māori he iwi kaupapa tātou. Ka mahuta ana he kaupapa, nekeneke ana te iwi ki te mahi tahi. Ā, ā konei kua pēnei, ā konā hoki kua pērā. Ka mutu, ka whakapehapehatia tō hoatu ki te kaupapa me he pine hōia i te poho. Nā, ki te nui ake te kaupapa, piri mai ana he māpū tāngata anō ki te āwhina. Ā, ki te nui rawa atu te kaupapa, ka mutu, ki te ranua, he takahitanga mana motuhake ki te kōhua, oh, kia tūpato e te ao. Ara ana ngā iwi katoa o te motu ki te mahi tahi. Koinei tētahi ātaahuatanga kua kite nei au i roto i taku mātakitaki i te iwi Māori, ko tana mōhio ki te whakakotahi i a ia. Heoi. Āe, he heoi tō ēnei kōrero. Ko te mate kē o tēnei momo whakakotahi ko tēnei. Te āhua nei ki te kore tātou e ara, e hāmama, e hāpai rākau, e whakarerehaki, haka rānei, kua pōhēhē tātou, he koretake tātou. Anō me whai hoariri tātou e Māori ai tātou. Kāo! Ehara taku Māoritanga i te mea ka ara noa mehemea he hoariri tōku. He kaupapa tohe rānei tāku, kāo, taku Māoritanga kei roto i taku kōrero Māori. Taku Māoritanga kei roto i taku tiaki i te taiao. Taku Māoritanga kei roto i te pānui me te ako i aku hītōria, taku Māoritanga hoki. Ahakoa iti, kei roto i taku kōwhiri kē i taku ingoa Māori tēnā i taku ingoa Pākehā. He nui ngā momo whakatinanatanga o te Māoritanga. Kaua kau noa i ngā wā o te porotū. Ko ngā porotū ka haere mai, ka haere. Te Māoritanga ka mau tonu, ka mau tonu, ka mau tonu. Heoi, me rite tonu te whāngai i te mauri o tērā Māoritanga rā, e mana ai a Mana Motuhake, e tino ai hoki a tino rangatiratanga. Koinei pū taku pāpā i kī ai, kia Māori, ia rā, ia rā. Take kōrero tuarua. Āe, he roa ngā kōrero. He nui ngā kaupapa. Ko te ao ōhanga. Āe, kei te tino mōhio ahau, ka whakaarotia, kaporeihanatia te ōhanga e tātou anō, ehara te ōhanga i te kaupapa Māori. Engari. Māori, Māori, Māori ake nei te ao ōhanga. I te wā i a Te Wherowhero, ko te awa o Waikato e tere mai nei, te highway o taku iwi. I reira ōna waka me ōna poti, e piki ana, e heke ana i te awa. Ka mutu, e hia nei kaipuke i tēnā iwi, i tēnā iwi, i tēnā iwi. E mahi nei i tā Te Raurau i mahi ai. Nā, whānau mai ana i reira ko te ao tauhokohoko e mōhiotia nei ināianei. Ko te take e whakapuakina ana tēnei kōrero e au i taku kauwhau tuatahi nā te mea, kua hōhā ahau i te kōrero mō te whawhai me te āke āke i roto i tērā wairua tohe. Āhea nei tātou angitū ai mō āke āke? Āhea rānei tātou hauora ai mō āke āke? Āhea rawa rānei tātou puta ai i ngā uauatanga o te ao mō āke āke? Kua 2025 ināianei, me mutu te noho papa, taotū, tūroro rānei i ngā kariri a ētahi kē. Me kimi huarahi hou, me kimi ahunga hou, me kimi rongoā hou tātou ki ēnei mate whakaheke. Nō reira, hā ki roto, hā ki waho. He whakautu pea kei ahau. E te iwi, e rua ngā kaupapa ka whakarewahia e au i tō tātou Koroneihana tuatahi. Tuatahi, hei ēnei marama tata nei, whakatūria ai e au he hui ōhanga, he Economic Summit. Tōna ingoa ko Ōhanga ki te Ao. I roto i ngā pakanga o mua, ko tērā i a ia ngā rauemi o te wā, me te manawa nguha, i te nuinga o te wā, ko ia te toa o aua pakanga rā. Ko te manawa nguha kei a tātou, Kāore aku tohe ki tērā. Heoi, te rauemi o te wā, kei te ao ōhanga. Pea. Kei te ao ōhanga pea te taiaha matakoikoi hou māna e wikitōria ai tātou, āke, āke, āke. Nō reira, kia rere noa te pōwhiri i konei, nau mai. Haere mai. E te iwi Māori, haere mai ki Ōhanga ki te Ao. E tūtaki ai koutou ki ōku nei hoa kei ngā tōpito o te ao. Kei te pīrangi rātou, kei te pīrangi te ao ki te mahitahi me te Māori. Ko te kotinga tēnei i te whakawhirinaki o tātou ki te kāwanatanga. Ko tētahi huarahi pea tēnei ki te mana motuhake kua roa e tūmanakotia nei, iwi ora, āke, āke, āke tēnei haramai nei. Te kaupapa tuarua ka whakarewahia, āe, he moemoeā anō nō taku pāpā. Ko Tahua Kotahitanga He kete pūtea e toro mai ai ngā ringaringa o tēnā, o tēnā ki te kimi āwhina mō rātou. Ehara i te mea he hōhonu te tahua pūtea nei, kāo. Engari, E whakarewahia ana a Tahua Kotahitanga nā te mea kua tini, kua mano ngā kaupapa Māori kua whakaurupātia e tēnei kāwanatanga. E ai ki te kōrero, kaua tētahi anō eka. Āe. Kaua hoki tētahi atu anō kaupapa e tangihiatia, e hura kōhaturia rānei, kua kī te urupā o tēnei kāwanatanga i ngā kaupapa Māori, he aha hū kei te haere? Ko ēnei kaupapa a Ohanga ki te Ao me Tahua Kotahitanga, he moemoeā nō taku pāpā. Me te tiketike hoki o aua moemoeā rā. Heoi, pēnei i taku pāpā, ka tuara pahore. Ka taniwha niho rau hoki taku kōkiri i ēnei kaupapa. Kia rangatira ai. Kāo, kia ariki ai. Ahau i ana ōhākī. Ehara te mana motuhake i te kupu noa ki ahau. He oranga tēnei nōku. Ko taku pāpā, te ika o tana anō kaupapa, ā, e kore e maumau i ahau tana hā ki runga ki te whenua. Kia roa mai rā e te iwi i te roa o ēnei kōrero. Heoi anō, kua roa hoki te tau. kua niho roa te tau. He nui ngā kaupapa i mate rā ahau ki te whakautu. kua kōrerotia, ponotia te mamae o te tamāhine i te ngaromanga o tana pāpā. Kua kōrerotia te mana motuhake me te tino rangatiratanga, nō roto kē mai tērā, ehara i te mea nō waho. Kaua tātou e tuku mā ngā porotū kau noa e Māori ai tātou. Tino rangatiratangatia tō reo. Āmine, āe kia ora. Mana motuhaketia te taiao. Tino rangatiratangatia tō hauora. Āe. Mana motuhaketia tō pā harakeke. Kei aua kaupapa rā te tino oranga mai o te Māoritanga. Kua kōrero hoki a Ōhanga ki te Ao me Tahua Kotahitanga, haere mai, haere mai, nau mai. E te iwi, i te tai e tumu nei, hoki kāinga atu me taku aroha nui. Hoki māmā atu. Hoki hākoakoa atu. Kaua te whāwhai, kaua te horohoro, kaua te taumaha. Waiho iho mai ērā ki ahau, ki āu mau ai. Hoki Māori atu ki ō koutou kāinga, haere ariki atu ki te ao. Pai mārire.